Bono riria ngominyoka, ngominyoka naisire goika yaani ase korwa bono igaa ng'a naikire epaara ntete kogenda, nkamanya koigwa abakwania bagoteeba ng'a baria barobwo mbagokonya ka baakwa inche bono korwa abwo timanyeti, riria nase gotaboka nkanyora ndi mwane isiko ebikuro bigendererete bono bono narete koba gakomotukana. Bono arenge amagoro kando gochia inse, agochia igoro naki ngende bono, erinde negendererete.
Bono nabo atiga abana atiga abana bane na omosubati, tabwati kende pi, egasi yare gokora nere eyia nero yarenge yaye, egasi teyio ngokwa eyio yokorema chichogo nero akarema. chikondo nachio are gochia, kerende teiyo abwate na okogenda atachieti chikondo echio, nabo abana bakoba igo. Inche bono ngosaba eserekari, enkonye, ekonye omosubati oyo, nonya abana aba abwate, oroche ebakorwa are, baende esukuru nonya abagotira baende esukuru are, bare kobankonyera. Nonye nesukuru bare kobanyore ase konywa ne yaino, babambeke bamokonyere, gose otiga otabwati kende pi. Iga abwate enkoro abwate enkoro abwate enkoro y'okogenda gotooria abanto ba aria. Bono okogenda kwaye ime, iga achete ng'a achi korescue esuguru. Bono okogenda kwane naende bono iga achete arosete nonye na eshirt, arore na ekenyasi gioka, ng'ende inche gokonya. Bono intwe eprocess. Nari riaba bono rimobwataraneti ime.
Monche morigereria nkorenge ng'a kwarigereirie omogano omotang'ania epart one ye story eye iga, buna twakore korwa ase esukuru ye chinche konyora omogano bwa abanto aba iga bane babete bagosiria amagima abo ase oko echuo yare gokunywa ase esukuru eye ye chinche. Naikire baka ase enka ya oyomo bwa baria bachete ko rescue. oria omwabo obe tekagosira iga aria, tiga nkwane nomong'ina oye, ase eng'encho nao tore ase enka eye iga, naboigo ngokwana tore na ng'ina, na abanyakenyoro babere batato iga tonyore barabwo ng'ai bachete konyora ring'ana eri iga, naki bamaete igoro y'omogano oyo iga, tomaye korwa ase aye iga naende togende ase ang'ao. Karibu sana. Ase amaretang'a naki okorokwa? Ase amaretang'a nkorokwa Beatrice Kerubo Nyaga. Beatrice pole ase okomosiria omogaka oo. Maybe ase abanto baria bagotegererete chinse chiga nabo oko introduce ototebie ng'a aye ng'aki amang'ana aya gwachete konyanyora. Omogaka obo rituko eri iga mwakwanete nere nagotebetie eki kiabete nyuma eri ring'ana eri ritarachi gokorekana.
Omogaka one nabogete mambia akaenda ekebarua. Bono iga akoinyoka ekebarua kiaye chinsa ikomi iga. Agorie ching'eni are agoreire abana baye ne esukari, kagocha gocha ka, gaikire ka akanyora ebikuro bikorukorwa ase esukuru ye chinche, agansaba chibuti akabeka, agantebia nkwenda nde nchi korora ekero gitagiachire, omonto oyio oyogoeteranigwa ime, tore gose narusigwe. Agantebia, Beka bono ching'eni riko, oruge mapema, nkoirana ande gocha. Bono inche king'enderete konya go prepare supper, bwairire pi ere ikomi na ibere yasoire ikomi na ibere, nkonyora omwana akominyoka gocha, omwana one omomura ore class four, agontebia ng'a mama, togokonya tata. Tata obwateranigwe igoro ime. Buna ekero aigete iga abuche inche achiete, agaba akaba oyomo obo oyokorora amabera rende akabekwa ase etractor ekio erinde achi koba kobasibera oyio obwateranigwe ime. Nario rende naende riraba rianyarete koba nere rikomobwaterania ime.
Mwaka onga ase kiagokera. Ekebarua agokora kegotora echaye. Bono ng'ai omwana agocha koruera akogotebia ng'a togokonya tata, ng'ai omwana achete konyora omong'ina oye gose bachete komo. Abana nabo bachiete mapema korwa ekero egekore eki kiabete korwa saa nane, abana nabo abwo barenge barobwo. Nabo bagosoma.
Naende nabo bagosoma esukuru eye.
Bono abana nigo okonyora mbararue ororo. Mbaroche ase buna agocha. egento eke kiakorekana omwana naria aminyoka korwa ororo agacha agotebi ng'a tokonya tata. Naki gwakorete?
Bono riria ngominyoka, ngominyoka naisire goika yaani ase korwa bono iga ang'e, naikire para ntete kogenda, nkamanya koigwa abakwania bagotebi ng'a abaria barobwo mbagokonya ka bakunche bono korwa abwo timanyeti. Nase gotaboka nkanyora ndi mwane isiko ebikuru bigendererete bono mm.
Tosibia ngwa igoro y'enka eye yao. Bono iga inki egendererete iga iga ng'aki abana barenge mobwate obogima bwabo na omogaka ogo okonye ng'aki bore so far mpaka bono iga buna kwatigaire?
Inche nonye okure, ntigeire abana bane. Abaseke babere, abamura babere, omwana one omonene arenge form three. Intwe ntobwati nonya nase tokorema, nigo akoenda okore ekebarua erinde twanyore akabesa gake twaruere nonya na abana abwo esukuru. Inde bono tinkonyara, ekiagera natigeire inche bieka. Naende nonya nkonyora nonya tomanyete nere, Intwe ntobwati kende, ekebarua eke naki nende naye igo toragerie.
Aye ngochia ore gokora ekebarua kende? Ee nanche tindi konyora ekebarua kia rituko natore nonya na echae ya omonto onga naye ne enomi eyemo nanyara kobagoria endagera.
Bono so far ekero bagokoeresa. Kwachire komorora kwamororire ng'aki are buna asireti obogima bwaye. Nararete komorora komotukana bono narenge amagoro kando gochia inse na gochia igoro naki ninde bono. Erinde nagendererete.
Inche korigereria ekero okorigereria omosubati iga nigo are omoroso sana, naende buna kwegure ng'a inki eye iga buna agenderete ko agenderete konya komenya omogaka one oyo ogakorire emeremo ya okwerigeria ase ogotora echaye na koeneki ng'a efamiri yaye nkoragere abanto baye nko ngosoma bare. Naende nomoibori ase esukuru eye iga ye chinche, abana baye nigo bagosoma, abana barenge bagosoma esukuru eye? Batato. Omosika oyo okabere? Omosika okabere are grade six, omomura are grade four, noyo ore omokong'u momura are grade one.

mpaka ekero agotirimboka gochia ime mbamoroche. Mbamoroche buna akorusia anga akoenda gochia ime ache gokonya oria asibe egere ekero getakenyare koba gekomobera gekomoreta igoro. Eri bono riraba riacha koirana nario bastoka batama gocha aseng'encho bamaete tata omwabo nao arenge ime. omong'ina oiga buna ere esire nere egasi agokora ne eyio eyio ya gokora chikonda ase eng'encho ya korageria efamiri yabo, nonya na ase bakorema gwateba mobwati
obwo nabwo obogima bwa obobe mogokora ase eng'encho ya ko manya ki ng'a onye gosuka imori rituko bono pole sana. Abanto bande mbare baesokiri korwa esukuru iga iga gocha gosapoti enka eyio ase enchera ende yonsi, gose mwarangereria korika statement gose gokwana igoro y'amang'ana aya.
Statement ntwarika alafu rende twatebwa togenderere koroberia amatanga bono, bono ntogenderete.
Pole sana baba, tinteti gokorosia ase eng'encho y'ogokoboria maswali mange, maybe ase omonto okorigereretie chinsa echi iga chia bono iga, ah ribaga eri neriaye go- gokwana nere omosamaria omuya okorigereretie, oragokonye ase chingaki buna echi iga. Onde otamanyeti emechando yabo, otamanyeti obororo boria oigwete, naye bikogomaete, riguna aye ribetete maybe, nokwane na onde bwensi okorigereretie, oranyare gogo support ase emechando iga kwanyorire. chinsa echi iga. Ebi nabio okwana barobwo ase egekamererio.
Kegaki egento ndabasabe, nigo origeti gonkonya nkonye, eri nainche abana bane banyare koba bagosoma, erinde nainche egesaku kiaanya iga giocha komanyekana na ekero kiaanya iga narenge oo. Ndwanere abana, naende banyare konya chisemi. Ekiagera abana ateirwe nabake, tinkobanyara kobarenda inche bweka.
Mwanche morigererie tiga ndete mama omwabo omoyo o nyagusira, erio nere ache gokwana, lakini rende ntarachi komoreta, enamba yago ya esimi, nobwate esimi?

Ase amarieta angaki okorokwa? Inche ase amarieta nkorokwa Batiseba nyaboke misuko. Pole sana Batiseba. Eh, asante. Aye ning'o gochia ase oyo iga nyagosire? Eh, omwana oyo one yagokora egasi ya ogokunya chicho, na chiagokora mono mono, na ekebarurana ekio ekiagokora. Bono buna. Agokora ekebarua eke, naende bono buna achiire yaimoketie korwa ao rituko ria mambia, akaenda agakora ekebarua ekio okorema chichoo. Bono buna aigwete aya amakong'u aba mwabo ba babwatereneti ribwaga erio, nere no arenge. Bono agenete buna tiga asoe ime nere achia kobakonya. Kwa buna barenge ime, na bagenete bako riko, onye ekero ase oa ime, ne riroba riria rinde rikagwa, rikaba mo rikamoiga rikamobwatera. Bono nabo atiga abana natiga abana bane, na omosubati, tabwati kende pi, egasi yare gokora nere eya nero yarenge yaye, egasi teyio ngokwa eyio yokorema chichoo nere akarema. chikondo nachio are gochia, kerende teiyo abwate na okogenda tachieti chikondo echio, nabo abana bakoba igo. Inche bono ngosaba eserekari, enkonye, ekonye omosubati oyo, nonya abana aba abwate, oroche ebakorwa are, baende esukuru nonya abagotira baende esukuru are, bare kobankonyera. Nonye nesukuru bare kobanyore ase konywa ne yaino, babambeke bamonkonyere, gose otiga tabwati kende pi, aa bono buna arenge namoga noo arenge aa buna arenge amo esikote eye yoka, tabwati ande noo aye goka amo egento buna arenge, tabwati ase akorema, ne chikonde echio akogenda babwaterana, rende barageria abana abwo.
Mwanche morigereria by the way, buna nabatebirie mapema ng'a omosacha oyo osirete oo iga ase tore ase enka iga na omoibori bwa esukuru eye iga, na ase aya iga mpaka ase esukuru eyio na ase atambe kore.
In fact ase aya nabo it's almost a kilometre. Korwa ase esukuru ye chinche ere chikiromita by the way ibere korwa chinche mpaka iga iga naende ekero okobwati ng'a omwana oyomo iga are grade oyo Egena are class ikomi na isato. eh, class nane Eh class nane nare ororo ase six ehe eh na oyonde are inye. Oyomo bono are eyemo. are eyemo. Eh.
Naende manya ng'a aba nabana barenge esukuru bamaete egento giakorekanire esukuru mbamanyeti ng'a ise ngocha are ache korescue. Bono nabacheti kobasotokia bakanyora tata omwabo obwatananigwe ne riroba, goika bakaba ekero bachiete goika bare banywanete otato omwabo aare nse, nabo bagasetuka. Bamoroche kagosoa gochia ime. Mbamoroche kagosoa, otatiga ekero bakorwa ng'a korwa iga iga bachiete goika bakanyora otato omwabo inse arusigwe ime. Ng'ina nere ase agaiga ng'a nabo barenge esukuru. Abana nabo barenge esukuru.
Eeh bono. Oyorenge onyori arenge oyomo. Yebomura.
Eh. Ee, Abande nabaroche sika bari. esebu nagocha naende nabaroche ng'a korwa chianga chiobosa gochia engoro ime. Mm. Igo bono omogaka oye ekiamong'usete mono neri ng'a abaiga barenge Bari okunya bari ebichwa ime ebio abakonye na barabwo. Nabo Nere goti nere namaete ekebarua keria giokokunya chinguru. Naende nabamanyete.
Namanyete obomanyi boria.
Akarora nainche tiga ng'ende ime, Ndonge gose nimbakonye. Nkwamoroche, erio Ekero na- bamorusimia.
ekero bamorusia ime naye tabutoreire Eh, Inki kwaroche? mara tindochi tatiga rende nanyore tare ekebuse gioka abuete are rikoro rioka naende ndaroche omotuko gochia ase engoro eria are gokorora naye nere oroche gochi maate iga oroche gochia omotuko Mm. Eh.
Iga ako a- a- a- abutoire. Iyaa abamobutorerete iga amara tarenge oo. Omwana ogo okarenge are. Oyare omwana oo kane. Mwaka naro. Aye mwaka asirete.
Mwanche morigereria eye nere version ya mama omwabo ng'a timanyete maybe ninyore omogaka oye mbogete nyore eke gakwanabire ata togochi gokora eri togende ase efamiri ende ng'ao nabarabwo toigwe nki babwate. Namba ya omong'ina oye nabekire iga iga Onde bwensi oratae gokwana efamiri gose koba support ase enchera eyemo gose eyende nabo ogo contribute gose nabo okobaakera esimi. Nonya na okogoaka esimi yokoremia omosubati oiga ase engencho ogosirerigwa nomogaka oye ninki eye iga, erio Nyasaye nabo akoenda gogokonya. Naende gwateba eserikari esoe ime ebakonye. Ee gaki rituaini bonsi batusu bekonye Nonye omogaka tokorokwa abamenecha babo onye omwaka oyo omonene okoboria chikura osero bonsi pi togosoa nonye omong'ina oo tokorandia korwa atwatokonye bonsi gaki tobwati kende naende buna bamenyete abare agase gotaka buna kare iga. Aiga nomoisa oye iga tabwati kende, erio chikondo nario chibakonyete.
Tiganderete oyomo mwao bwe ekenyoro eke iga, erio tochi gokora. Samore tanche onde Reverend John Amisi Nyabera anoonka ekenyoro eke gia kerenda. Nabo na mwaigure omogano oyio bwa oyominto oyo osirete akorokwa Jose Munyaga, nigo are oyominto aa. Nabo nache konyora omogwasokano oyo bw'okogerwa neriroba, rituko riarenge ri'echuma. Bono buna asire magega gotigira abana abake bare bane, nyeroka ibere na abamura babere, bonsi naende bare bare sukuru. Efamiri eye niga ere iga ere nse buna bono. Onya gosira emeremo akore na yokorema chingoro. Bono bono buna ayegete bono, korwa ase chingoro echi nao bakoragera korwa nao bakobeka korwa nao bagosibia korwa. But bono buna ayegete igaa bono omosubati buna bono mwaika bono igo ayegete omwario. Bono nare gocha gosaba ng'a omosubati oyo are gokonyorwa abana aba, nabarabwo basome. bache komokonya nabarabwo abanyene bekonye, ekiagera bono iga nigo ere nonya na okonyora endagera ase aya iga arake mbabwatie ase aya bakorochonana baranyore nonya na endagera, bare konyora enchera bakonywe, bakonywe nonya na endagera, abana bakonwe school fees, abana basome naende. Nonya osirete abana barabwo babwate their very pride, bare koba supported in a way, nabo bakoenda esukuru basome nabo bare koa naende bache korosia egesaku eke, na kerokio keche gekonyeka. Erio bono ntware gosaba abarai baito, and the well wishers, baigwete amang'ana aya, bare gotokonya maybe gotokonya ase efamiri eye, nabarabwo bagenderere, totunge esukuru sana.
Enchera ende nere abanto bagoteba ng'a yare konyarekana tare gocha gosoa, gose abanto baria baetwe egasi eye bare gosoa kumbe gocha gotooria arenge obogima bwaye.
Arenge gocha koba tasoa anga nabo atooretwe kende bono iga abwate enkoro iga abwate enkoro abwate enkoro ya okoenda gotooria abanto ba aria. Bono okogenda kwaye ime, iga achete ng'a achi korescue. Esucha, na bono okogania kwane naende bono iga achete arochete nonye na esati, are na ekenyasi gioka, ng'ende inche gokonya, bono into eprocess buna riria riaba bono riria mobwateraneti ime. Igo omong'ina na buna akwana igo tarenge part of abanto baria bare gokora emeremo aria. Yaya omogaka oyo Joseph tarenge ase emeremo eria ya gokora emeremo eria, ere bono iga achete korwa emeremo yaye. Agacha gaikire arosire ebikoroto yaikare goita ng'a bono ebikorwa bire ng'umbu ng'a omonto obwateraneirwe, akagenda ng'a inche nimbwate obomanyi tiga ngonye ng'ende ndore, bono nakwo okogenda nere agacha gosomia tarenge gokora emeremo eyio. Mbuya mono gaki,
mbuya mono. Ah monto omorigereri by the way, sometimes heroes mbare bakoba. Abanto mbare bagoisokia motwe ase engencho ekero egento kia abande gose egento gegosareka, barabwo baesokia ase engencho yogotaka ko rescue. We find rare people bagotaka goesokia ko rescue obogima bwabo ase engencho yogokonya omonto onde obwate omochando. Abanto abange mbare ange sikuizi ekero okora omochando obeire abanto abange bagosoa ase ayio ase engencho yogochi gosaria. Rakini konyora omonto oyomo ogoesokia ase engencho yogochi gokonya. Okorisikia obogima bwaye bieka omonyene, that is a hero. We count this person as one of the heroes barenge gochia ko rescue oyomwabo neba okwete. Ng'a tiga togende tomorusie ororo tabutorwe ne ekeragita. Lakini baadaye agakora kobutorwa ere. Eyio nere mission yarenge. Bono oria bachete gokonya ere tabutoiri. Ere arosurete mare buya. Aba bono bachete ko rescue. Nabo bachete koba into pieces.
Nyasae tiga akonye inke iga may God rescue the family yatigaire magega through aye ondigerereti any well wisher ndi bwensi mogambi onde bwensi otegererete eriogi eri korwa ande onsi ike inke iga ang'e ase eng'encho yokoba support abana mbare batato bonsi batigarete esukuru naende bagasoma the same school am hoping ng'a Nyasae nabo akobakonya. Omonyaroka naro omonene ore form three. Ere ogosoma esukuru eng'ao onde bwensi ore atake kobasapoti number yang'ina nere iga iga. Aa bono iga nare omoroso sana. Any time oranyare goaka esimi eywo igokonyora ng'a takonyara gokwana nabo oko request onde bwensi ore ang'e erio akwane naye erio onyare kobasapota. Lakini onde bwensi oratome hundred bob chiaye, two hundred bob, a thousand kulingana buna Nyasaye aragosukie nabo okobasapota ase enchera ime gose ende. Tiga toroba iga togende ase efamiri ende eng'ao korwa ororo togende ase chifamiri echiga chionsi pi tokorete omogano oye bwaikeranu. Erio nario oranyare komanya eki kiabete korwa ase aiga, ekenyoro eke iga iga ya Nyamira County. Tiga tomerane ase omoganda ogocha.